Şahyr. Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, sönüp-ýanyp, ýene sönüp-ýanyp git. Ynsanlyk ýargydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çümüp, çykyp-çümüp git. Hem akyl ber, hem iliňden akyl al, kitapdan däl, gara ýerden nakyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al. Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git. Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol, dag ýolunda satatmaýan polat bol, çöl ýolunda tirkeş-tirkeş bulut bol, teşne görseň, dodagyny damyp git. Ýol agyrdyr, müň ýanylar, ötüler, bagtly ýollar. Kynlyk bilen geçseler, Ýel ýygyna şaglap gitse geçseler, Sen öküz dek ýele garşy yňyp git. Bagt paýlansa, git baýlygy ilki al, Ylgap baryp, saglyk bilen erki al, Ýany bilen suwal-suwal gülki al, Soň tapylar, galan zady zyňyp git. Dost paýlansa, Eger diýip gyssanma, alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, dile besle, öldürme hem gysganma, birin merde, biri bilen oňup git. At çaryk geý, at ýokaýy geý, telpek geý, parhy ýokdur, geýseň bolar erkek geý, ýöne weli şypbyllama çepek geý, aýna-gonuşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kyýamat nedir? Erkekler ownasa, kyýamat şodur, Her başy telpekle, goýmagyn gadyr, Bäş telpegi bir syňada daňyp gel. Gözelligi sor bagryňa öýkeniňe, Söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme, Söýgi hem goşgudyr, kişä öýkünme, Öz möhrüňi. Öz körüň goýup git. Ýeňip ýaşa. Ahyrda ýeň, başda ýeň, tomusda ýeň, ýazda, güýzde, gyşda ýeň, söýgiňde ýeň, gaýgyňda ýeň, işde ýeň. Bir oguldan ýeňlip hem ýeňip git. Ýeňsin ogluň, dil bilen däl, diş bilen, teňkä görä, has itiräk, guş bilen. Aýak dälde, parasatly baş bilen ýeňse ogul gözüň rahat ýumup bil. Gözüm dürtüp merhum enäň alnyna bir aglapdym. Indi beri aglama. Öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatynda mele ýere sümüp git. Dünýä gelmegiň-de nobaty ýagşy. Ýene ölmegiň-de nobaty ýagşy, Men diňe bir zatda nobata garşy, Dos öýünde islän çagyň gonup git. Başarsaň köplügiň içine garyş, Tanyşdan dost tutun, ýatlardan tanyş, Žiguliň içinden gözleme durmuş, Köplük bilen awtobusa münüp git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş myhman, Ýary işçi bolsun, ýarysy daýhan, Elbetde, alymam, şahyram hökman üýşüp-çaşyp, şar tarapa eňip git. Şeýle dostlar bilen gezseň bir sellem, ýetersiň iň uly matlaba çenlem. Gadamyň giňde nur, entekler ellem, ol öňde-le ýaz şahynda dymyp git. Haly wagtyň meňzemegin çilime, diri wagtyň gyssanmagyn ölüme. Öten wagtyň öýkünmegin çilime iki közli ojar ýaly serip git. Ýene bir söz, magtanmak däl, öwüt däl, mazaryma daş oturtmak sargyt däl, mele ýeriň astynda-da daşlyk däl, bakylyk şol, şol daşlara siňip git.
Kerim Gurbanepesow Ömrüme pent Şahyr Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa Sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp git. Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çümüp çykyp, çümüp git. Hem akyl ber, hem iliňden akyl al. Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al. Soň ýene-de ýeriň süýdüni emip git. Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol. Dag ýolunda çataşmaýan polat bol, çöl ýolunda tirkeş-tirkeş bulut bol. Teşne görseň, dodagyny daňyp git. Ýol agyrdyr, müň ýanylar öçüler. Bagtly ýollar kynlyk bilen geçiler, Ýel ýygyna şaglap gitse geçiler, Sen öküz dek, ýele garşy aňyp git. Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al, Ylgap baryp, saglyk bilen erki al, Ýany bilen çuwal-çuwal gülki al, Soň tapylar galan zady. Zyňyp git. Dost paýlansa, Eber diýip gyssanma. Alaňdan soň gysgaltma hem gysganma. Dileg etse, gözleriňi hem gysganma. Birin ber-de, biri bilen oňup git. Ha çaryk geý, ha çokaý geý, telpek geý. Parhy ýokdur, geýseň bolar, erkek deý. Ýöne göle şypbyllama çepek deý, aýna gonşly, ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kyýamat nedir? Erkekler ownasa kyýamat şodur, Her başy telpekläp goýmagyn gadyr. Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git. Gözelligi sor bagryňa öýkeniňe, Söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme, Söýgi hem goşgudyr, kişä öýkünme, Öz möhrüňi, öz közüňi goýup git. Ýeňip ýaşa, ahyrda ýeň, başda ýeň, Tomusda ýeň, Ýazda, güýzde, gyşda ýeň, Söýgiňde ýeň, gaýgyňda ýeň, işde ýeň, Bir oguldan ýeňilip hem ýeňip git. Ýeňsin ogul, dil bilen däl, iş bilen, Seňkä görä has ýitiräk huş bilen, Aýak däl-de parasatly baş bilen, Ýeňse ogul gözüň rahat ýumup git. Gözüň sürtüp merhum enäň alnyna. Bir aglapdyň. Indi beri aglama. Öz balaňy eliň bilen jaýlama. Nobatyňda mele ýere siňip git. Dünýä gelmegiň-de nobaty ýagşy, ýene ölmegiň-de nobaty ýagşy. Men diňe bir zatdan nobata garşy, dost öýünde islän çagyň gonup git. Başarsaň köplügiň içine garyş, Tanyşdan dost tutun, ýatlardan tanyş. Žiguliň içinden gözleme durmuş. Köplük bilen awtobusa münüp git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş myhman. Ýary işçi bolsun, ýarsy daýhan. Elbetde alymam, şahyram hökman, üýşüp-şaşyp. Çar tarapa eňip git. Şeýle dostlar bilen gezseň bir sellem, Ýetersiň iň uly matlaga çenlem. Gadamyň giňden ur, entekler ellem, Hol öňdele, ýaş hakylla dymyp git. Haly wagtyň meňzemegin kilime, Diri wagtyň Gyssanmagyn ölüme. Öçen wagtyň öýkünmegin çilime Içi közli ojar ýaly sönüp git. Ýene bir söz. Magtanmak däl, öwüt däl. Mazaryma daş oturtmak sargyt däl. Mele ýeriň astynda-da Daş-hyt däl, bakylyk şol, şol daşlara siňip git.